Rigward tal-Battle of LA. Mhm.
Mela, il-Battle of LA għalija personalment waħda mill-ewwel inċidenti li jien ehm, ġibditni lejn il-fenomenu. Ehm, din ġrat fil-25 ta' frar 1942. 1942 tliet xhur wara Pearl Harbor, ġiri tista' timmaġina l-ansjetà li n-nies bdew iħossu, tista' timmaġina l-biża' li bdew iħossu. On edge. On edge, ħafna, enormi. Um, u li ġara f'dak il-jum, February 25th, um, kien daq l-air raid um, fil-tita ta' fil-ħodu. Pero, jekk nimxu ftit lura fil-ħin, dik il-ġurnata stess, um, il-Navy bdiet uh, eh, t-rekordja um, unidentified aircraft uh, fuq ir-radar. Ġu kien hemm ajruplan ma jafux x'inhu, ma jafux minn fejn hu, um, ma jistgħux jikkomunikaw miegħu ġurnata sħiħa fuq ir-radar. Um, issa l-biża tagħhom li kien, kienet li ħajkun hemm xi attakk ieħor. Imma għaddet il-ġurnata u fit-tlieta ta' filgħodu daq l-air raid. Um, u Meta tara kap city bħal Los Angeles għandek eluf, eluf jekk hux miljuni ta' nies. Ġifieri daq l-air raid kulħadd ħareġ barra mid-dar u kif qed iħarsu l fuq jaraw oval shape aircraft. U madwar dan l-oval shaped aircraft, aircrafts iżar, iżar, ġifieri għandek l-ikbar aircraft li huwa oval shape u madwaru hemm aircraft iżgħar. Ehm, ovvjament kont tħares il fuq, m'għandhom xi idea x'inhu, imma bdew jistennew li jew ħajbaqgħu xi bombi, imma jibqa' jgħaddi l-ħin u ma ġara assolutament xejn. Baqgħu jaf. Baqgħu jaf ma jiċċaqlax. diffiċli biex ikun. Eh, L-antigravity hemm jidħol imbagħad. Eh. L-antigravity hemm jidħol biex aircraft jibqa' jħaber jaf. Eh, eżatt, stationary. U daw l-aircraft ehm, baqgħu stationary għal nofsija u l-armata mbagħad tispara fuqhom. Ġifri f'sija sparaw 1400 ehm, bullet anti-aircraft bullet, issa l-anti-aircraft bullet hija magħmul biex inti għallu tant twaqqgħu. u twaqqaw ajruplan. Imma damu sija jisparaw 1400 bullet ma ġara assolutament xej li ġara mbagħad daw l-ajruplani ġast sparixxew. Ġast sparixxew. Ehm, ovvjament kulħadd kien konfuż għax bdew jasbu li tal-Ġappuniżi, imma ovvjament impossibbli li kien tal-Ġappuniżi. U l-armata qalet, bażikament, l-armata provdit Tlet ehm, spiegazzjonijiet, l-ewwel waħda kienet li li din kienet delużjoni li n-nies ġas bdew ħossom anzjużi u dik l-anzjetà krejat delużjoni. Li ovvjament ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens. Allura l-ispjegazzjoni mbagħad bidluha u qalu li kienu ajruplani tal-Ġappuniżi li batuhom biex jagħmlu Um, psychological stress. Um, li ovvjament ma tamilx sens għax jekk inti aeroplan huwa Ġappuniż, kont ħatwaqqaw. Ħajwadda fil-bombi wkoll. Ħajwadda fil-bombi u jekk inti arbaħa tispara l-fuqu għal sija straight dan ħajaqa. Allura dan huwa wieħed mill każijiet li teknikament huwa solvut għax l-armata Qalet li jisma' dan kien Ġappuniż u però ovvjament ma tagħmilx sens. Issa, dan il-każ ġara 1942. U jekk tħares lejn il-fatti ta' dan il-każ, ħafna mill-affarijiet dej match up bl-informazzjoni li għandna llum. L-ewwel semmejna l-anti-gravity. Issa, illum għandna biżejt informazzjoni li nafu li force field hija possibbli Force field inti tista' tikkreah jekk inti qed tikkrea l-gravità tiegħek. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsamha magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq dawn il-links li ħa ntukom.